and then we go go for that side for meganga for tell una wetin happen that wey rain before last week because we tell una palava creamy but no be go for that side for meganga tell una wetin happen for that side for meganga countryman a countrywoman countryman a countrywoman we go so so talk for una plenty plenty matter the one wey dey dey dry fish that fish drying palava Hide the past, we go tell una because na news that way e dey burn place. And then we'll talk too about picking them for that side for Etuameki for Yaoundé way rain e fall e carry them go. So other Perika dey way they dey call it say move bebe.

Tori for wetin countryman, countrywoman for that indomitable lioness dem. Uh-huh, that baby lioness dem wey dey go dey come play ball for Yaounde against Kenya team and then they win the ball. So they don qualify for go World Cup wey go take place for Morocco. Eh, countryman, countrywoman. The thing dey how e dey. And then una understand say how e dey na so e dey dey because we wan put am for way way e go be for the way way we dey put am fine. Countryman, countrywoman, we start with this tori as I tell una. Na for that side for Betari Oya. Betari Oya na some village for Cameroon. Wetin happen for Betari Oya countryman and countrywoman? Some woman we e la ki masa de ge smo ko ri na e masa e masa te han e puta for u my skin e nakam nakam punch am de ge name na frida frida do dem nak frida so te ki frida na last week that one happen eh e dey reach we today countryman countrywoman na the two always talk for here you no suppose for the nag your woman like say na some back ya woman na ya friend na ya company na all thing na mami for your pikin dem if una get problem una fit solve am for peaceful way if e dey talk plenty pass you you fit just comot you for house you come back wey the atmosphere don calm no be say you go bend your hand like say you dey fight na your eh, ma- eh, na your friend man pikin you begin knack you with am tum tum tum you dey knack you dey go He dey suffocate the goal. He no dey see am. He no get time. So tey he go kwara. Na which kind of fashion that? Na which kind of thing that? We hope say they no go catch you one two. They go put am for ngata and then after some time he comot wey dey say me pay na fifty two thousand and then they give uh, uh, five year for prison for say you go be outside if you do any other thing like this one so they go carry you they put am back for ngata.

some pikin some jaka for 15 years water water rain e sweep that pikin for that side they wan go see wey don already kwara if you wan cross that water if you wan do wetin the current for the water the water be overpowerful na so e sweep that peripheral e carry am go ch- kill am water enter for all his skin they don see the dead body country man country woman any man e dey cry for that side for etuameki country man country woman i tell una the matter the matter for wetin country man country woman wey rain fall last week so una remember say i bin tell una palava kribi

yes plenty plenty wound them, and then plenty people don't lost plenty plenty thing them for that side for meganga population for meganga e dey come governor say oga governor we dey for better we dey for some serious problem e find say make una carry we

May we continue with our news for here. Another news wey go give una countryman countryman na the one dem dey call e say move bebe. Move bebe e do wetin? Na question wey we dey ask am. So take am reach now, man never know. But they talk say e dey like say e make some gre- gracision. That means say e attack some man

na him go explain am for we how e pass and then we go we do follow am for una countryman a countrywoman countryman countrywoman another tori wey dey knack am for una na seventy na predator francis ngannou Yes, man wey the Domo people dem forget Imburu. Francis Ganu, wetin happen with the Francis Ganu countryman, countryman? He dey drive that BB machine wey dem dey call am say motor for France. He dey drive am and then pap, wetin happen? Error, he jam some pikin. He jam some small girl wey dem dey call you say

So as I dey talk for una, Francis Gano, e no dey fine. That family for that girl too, they no dey fine. The pressure e plenty. If you ever enjoy your bed skin or your motor, e go happen say you quarrel man. We must know to say the baby motor dey dey so dey get problem. Na see the motor dey vroom vroom vroom wey make am Arafat e quarrel.

e don high speed so motor comot some naira for go middle farm side e e no put trafficator na so e enter the motor pam na e that e dey paralyze today so the big big motor dem dey so we must take time dem no dey just ride am any place special special space dem dey for begin ride am and if you wan ride am you must take time as i talk i know i don climb on top if you dey drive for sixty e dey hot like say na fire fit burn you sef so so one dem dey wey the minimum speed na 100 150 so we must just dey take care asia for family for the young girl manuela for that side for yaounde we say our condolences for manuela and family wey dey don lost uh, sama brigitte manuela And then uh, Francis Ganu too, after he, he became Kobe die, now it is another stress no enter ye. Countryman, countryman, e no easy o, oh. e no easy. Now eh, that musician be sing am, e no easy, eh, eh, eh, eh, eh. Uh-huh, una complete am, una una the year. Countryman, country woman wetin happen again another thing happen but na for that side for german for abeba bagai thing happen for abeba bagai say wetin country man country woman e happen say dey see some cameroonian boy

wey dey find their body yesterday for about 10 p.m. yesterday 10 p.m. for tramway that mean say play with that train wey dey pass for kwata kwata for berlin na for berlin for germany wey dey find their body on top tramway sometimes They now you for some play, they go through and for days so that me train pass with skin me the train and train don't kill him or now he commit suicide. But whenever hear no correct inquiry for no way to happen with this our Cameroonian brother uh, Tankwa Japa for German. You take money, pay flight,